Silav û rêz, Gelo doza Filistînê ji doza miletê Kurd pîroztir e? Belê hinek kes wiha bawer dikin, em dibînin ku li Kurdistanê jî ji bo wan meş û mîtîngan li dar dixin lê belê ji bo doza miletê Kurd tiştekî bi vî rengî nakin yanî îslamgerên me li Kurdistanê. Kesên ku vê îdiayê dikin ku doza Filistînê ji doza miletê Kurd pîroztir e yan jî wacibtir e bila alimên xwe yên herî mezin bînin Em vê meseleyê biaxivin. Em ê îsbat bikin ku ew di vê meseleyê de neheq in. Alimên wan ên herî mezin bila werin, em ê wan mehkûm bikin û ew jî dê mecbûr bimînin teslîm bibin. Çunkî tiştekî vê rengî tune yanî di vî dînî de, di Îslamê de. Belê em ê hinek ji ser delîlên wan biaxivin û em amade ne kî dixwaze bila wer em li ser vê meseleyê biaxivin. Dibên çi yanê ji bo pîroztirbûna wê yan jî em bêjin wacibtirbûna wê çi dibêjin? Ya yekem dibêjin Mescîdul Eqsa qibleya me ya pêşîn e. Em bêjin belê rast e Mescîdul Eqsa di pêşiya Kebeyê de qible bû ji bo misilmanan. Ya duyem dibên Mescîdul Eqsa Di Quranê de û di hedîsan de behsa wî hatiye kirin. Behsa em bêjin bereket û fezîlet û xêra wî hatiye kirin. Rast e. Em bêjin di ayetekî de dibê El-Mescîd El-Eqsa ellezî barekna hewlehu. Dibê me derdora wê pîroz kir, binbarek kir yan jî bi bereket kir. ya Mescîdul Eqsayê û her wisa gelek hedîs hene di derbarê xêr û bereket û fezîleta Mescîdul Eqsayê de. Ev jî rastiyek e. Lê belê şaşiya wan ev e. Ev tiştên hanê nabine delîl ji bo têkoşana Qudsê yan jî Filistînê yan jî Mescîdul Eqsayê. Ev pozîsyona dînî Ya em bêjîn Mescîd û Leqsa jî xwe di zamanê pêxember de jî hebîne wisa ev ayet û hedîs di zamanê pêxember de jî hebîn mesela pêxember çima ev pozîsyona dînî nekir delîl ji bo ku herin Qudsê bistînin. Ê di zamanê wan de jî di bin em bêjin serweriya kafiran de bîne wisa pêxember çima ne ku ev qibleya me ya pêşîn e Xwedê behsa em bêjin wê derê kiriye di ayetê de jixwe pêxember bi xwe Di gotinên xwe de em bêjin behs dike, çima nekir delîl ji bo ku biçin Qudsê ji wan bistînin? Tişek wiha tune? Em bêjin di siyera pêxember de, di jiyana pêxember de yên di hedîsan de tişek vî rengî tune ye. Mesela hedîsek ne sehî heye di Taberanî de ew jî behsa vê tiştê nake. Dibe wê Quds yanî were fetihkirin. Di wê hedîsê de hedîs ne sehî he, sehîh be jî tiştek nagwere çunkî nabije herin bistînin fetih bikin. Yanî em pê jin ji bo siberojê zanyariyekî mesela dibêje yanî hedîs jî ne sehîh e. Werhasil yanî îstidlalek bi vî oweyî tune ev tiştek cuda ye yanî xêr û bereket û fezîleta em bêjin wê derê tiştek cuda ye. Ev mesele hanê têkoşana ji bo wê derê tiştek cuda ye. Usûlul fiqh heye, em bêjin, kesên ku vî karî dizanin, dê baş fêm bikin, yanî usûlen îstidlalek wiha hûn nikarin bikin. Hûn nikarin ji van tiştan ji bo têkoşana Qudsê ji xwe re delîlan derbixin. Çimkî ev tiştên hanê tev di zamanê pêxember de jî hebû û tiştek wiha nehatiye kirin. Wextê ku em bêjin di zamanê sehabîyan de, di zamanê Umer bin Xetab de Quds hatiye em bêjin wergirtin, ew jî ne ji ber vê sedemê, Ji ber ku şerekî di navber em bêjin Bîzansiyan û Misilmanan de hebû û sedema şer jî Misilman bi xwe nebûn yanî. Em bêjin Xesaniyan, ew jî hevalbendek em bêjin Bîzansiyan in. Lê dan qasidekî pêxember kuştin. Wisa şer dest pê kir, dirêj kir, dirêj kir heta ku hate wê radeyê. Yanî îstîlalek wiha tune. Ew der xêr û bereketa wê di bin hukmraniya kê de dibe bila bibe misilman jî yan jî kafir, dîsa ji xwe xêr û bereketa wê heye yanî. Wextê ku behsa xêr û bereketê hatiye kirin jixwe di bin hukmraniya misilmanan de nebûyan. Eger hinek bêjin yanê ne xêr yan tiştê ku ha hatine gotin ji bo binbarek bîna wê derê ê ji bo Kurdistanê jî heye di Quranê de. Di ayetekî de dibê xwedê ji nuh pêxember re dibê dibê bêje Qul Rabbî enzilnî Bêje Rabbê min, ya Rabbî min dane li ku derê? Munzelen mubareken, li cihekî pîroz û mubarek, li cihekî bereket. Ew der ku dere, di ayetek din de dibê, westewet alel cûdiyî. Dibê keştiya Nuh pêxember li ser cûdiyê rawestiya. Çiya cûdî li Kurdistanê? Ew sibe em heman tiştê ji bo vê derê jî bêjin. Lê em nikarin bêjin. Ne ji bo wê derê Qudsê ne ji bo cûdiyê. Yanî ji bo têkoşana vê derê ev nabine delîl. Ev kategoriyek cuda ye. Têkoşana ji bo cihekî, ji bo miletekî kategoriyek cudatir e. Ê ew çi ye wisa be? Ha, li vê derê mesele edalet û zilm e. Heqî û neheqî ye. Ne pîroz e, binbarek e, bi bereket e, ne xêr. Ev nabine delîl. Usûlen nabin delîl. Kesên ku usûl fiqhê dizanin ji xwe divê vê meseleyê fêm bikin. Li wan bigo bila alimên xwe yê herî mezin bînin. Em ê îsbat bikin yan tiştê ku hatine ye. Mesele edalet û zilm e. Heqî û neheqî ye. Eger mesele ew be, em bi qasî nifûsa Filistînê hatine kuştin. Em ji nifûsa wan zêdetir hatine derbiderkirin. Malik me hatiye mîrat kirin tu tiştekî me tune em bêjin. Û usûlen dîsa wacibê me ji ku de dest pê dike ji derdora me de ji nêzîkê me de. Yanî wacibê me ev dere Kurdistan e. Ne cihekî din, ne cihekî e, wekî Filistînî yan jî cihekî din. Yani em ji wan bindestirin, rewşa me ji wan xirabtir e xwe yanî. Ew di dinyayê de weqe dîtiye ku wan ji bo me Filîstîniyan me şekil dar xistiye, mîtîngek dar xistiye yanî. Em nabêjin çi maldar naxin. Lê nakin ji xwe. Ew vê yekê nakin. Yani ji bo me, ji bo xatirê me, ji bo bindestiya me navbera xwe û Tirkiye û Îranê û Îraqê Sûriye jî mesela xirab nakin. Navbêran zaf xweş e ji bo alîkariya wan bikin û her wekî din. Kes nabêje yaw ev yanî ew bi xwe nabêjin ev serdest in, ev zalim in wisa be em ê dijayetiya wan bikin ji bo xatirê Kurdan em ê wan protesto bikin nabêjin. Ê tu çima li wê hêviyê ku Kurd rabin vê yekê bikin mesela ji bo wan? Gava ku Kurd nekin jî ya hûn faşîst in ya hûn nijadperest in ya hûn filan in bêvan in. Ê wisa be tu çima tu ji Filistîniyan re nabêjî? Hûn nîjadperest in, hûn bi Tirkiyeyê re, bi Îranê re, bi Sûriyeyê re, bi Îraqê re dixebitin. Mesela, wacibekî me wiha tune, dîn e. Tiştekî bi vî rengî tune. Ev ji ku de tê? Ev ji ber cehaleta dînî tê. Yanî manîpulasyona hanê çima bi ser dikeve? Ji ber ku milet di warê dînî de cahil e. Milet wextê ku edibê, ev geleke di nava îslamgîran de û seyda û mala û alim û rewşenbîr ew jî tê de. Di vî warê de nikarin ji hev cuda bikin. Van kategoriyan nikarin ji hev cuda bikin. Yanî yani werhasil me çi kir me ew pozîsyona pîroza wê derê ku dixistin pêşiya Kurdistanê me ji holê rakir. Tiştek wisa tine ye. Xêr û bereket û fezîleta wê derê em bêjin îbadeta wê derê û her wekî dinya mescîd û leqsa cuda ye ev mesele ku em bas dikin cudatir e. Du meseleyên ji hev cuda ne. Wacibê me Doza neteweyî ya miletê kurd e, wacibê me li vê derê ye li Kurdistanê ye, ne li Filistînê, ne li Qudsê, ne li Mescîdul Eqsayê. Her kesek divê berpirsyariya xwe pêk bîne. Berpirsyariya me ev dere, Îslam ji me re vê dibêje. Kesên ku îdiayekî din dikin, Bila kerem ku werin em bi awayekî ilmî, bi delîlên ilmî, aqlî û neqlî em vê meselê nîqaş bikin û em wî dê ji vê meselê xilas bin. Ya bila ji nava rêya me derkeve here yanî her tim di warê dînî de ji me re wisa kirine astengek yanî ji kurdan re gelek kurdan bi vê awayî dixapînin. Kesên ku dijayetî dikin bila kerem bikin em biaxivin yanî eşkere li ber medyayê jî dibe Ê ku nexwazin li ber medyê em dikarin meselem bêjin li pişt medyê jî biaxivin yanî em di nava xwe de jî biaxivin. Lê divê ev mijar were safîkirin û êdî ev manîpulasyona dînî ji nava miletê Kurd rabe û miletê Kurd baş bizanbe ku erkê wî yê dînî, wacibê wî yê dînî, berpirsiyariya wî yê dînî, doza wî bi xwe ye ne dozek din. Slavo reis.